Kan inkhawmna hun kan lo ṭan dawn tawng a, zaninah Pathianin hun ṭha tak min pe a, online inkhawmna hun kan lo hmang dawn a. A hmasain kan inkhawmna hun lo chimtu zawng zawngte in zavaiin Pathian hmingin chibai ka buk cheu nih? Pathian thu thianghlim i lo ngaithlang. Galatia bungli chang khat atanga chang sarih. Nimahsela heti hian ka ti a ni, Roluahtu tur chu engkim chungah hotu ni mah sela, naupang a la nih chhung zawng bawi nen engah mah a danglam chuang lo ve. A pa ruat hun chu a lo thlen hma loh chuan vengtu leh enkawltute hnuaia a awm zawk a ni. Chutiangin keini pawh naupang kan nih lai khan khawvel zirtirna dik lo hnuaiah bawiah kan awm. Nimahsela a hun bi a lo kim khan fa nihna kan hmuh theih nan dan hnuaia awmte chu tlan turin Pathianin a fapa hmeichhe hrin dan hnuaia lo piangin a tir chhuak ta a. Tin, fa in nih avangin Pathianin a fapa thlarau chu a bat tia avin kan thinlungah a rawn tir a, Chuti chuan Bawi i ni tawh lo va, Fa i ni zawk e, tin Fa i nih chuan Pathian zara roluahtu tur i ni, ti thleng hi ni se, Lalpan kan Bible chang chhiar te mal min sawm sak rawh se. I lo tawngtaing u. Lalpa kan Pathian min hmangaihtu nangin zan inah hun tha tak min pek avangin lawmthu kan rawn sawi ni. Kum tawp te kan lo thleng leh ta a. Kum tir atanga min kaihhruaina zawng zawng avangin lawmthu kan rawn sawi a. Hripui leng karah mihring duh dan leh remruat angin awm thei lo mah ila, nangin remruatna fel tak i nei ang tih kan ring tlat a. Rinawm taka i hnung zui turin nangin min pui ang che. Kan hma ah te Christmas kan lo thleng leh dawn a ni a, he hunpui ah hian kan thinlung ah a thar in lo piang leh la, mi dang te tan a malsawm na ni thei tur in lang in min pui ang che. Zan in kan inkhawm na hun te i kut ah kan rawn hlan a, he kan online inkhawm na hi kan thlarau tan malsawm na ah lo chan tir ang che. Chung zawng zawng chu i fapa Isua Krista hming in kan rawn dil e. Amen. Tunah chuan Bible chhiar turin nula Lalmuanzuali leh tlangval J. Lalramhlimpuia i lo sawm ang. Pathiantu thianghlim i lo ngaithla ang u. Chanchin tha, Johana ziak, bung sawm panga, chang khat atanga chang li leh chang kua leh chang sawm. Kei, grape hrui tak tak ka ni, ka pa a huan enkawltu a ni. Ka zawmpui peng rah lo apiang a paih thin a, A rah apiang a ti thianghlim thin. A rah tam lehzual nan in hnena ka thu sawi avang chuan tunah pawh in thianghlim tawh pang a ni. Keimah ah awm reng rawh u, kei pawh nangmah ni ah ka awm reng ang. Peng chu grab hruia a awm reng loh chuan amah in a rah thei lo ang bawk in nangni pawh keimah a in awm reng loh chuan in rah thei lo vang. Pa in mi hmangaih ang bawkin kei pawh in ka hmangaih che u hi. Ka hmangaih in awm reng rawh u. Nangnin ka thu pek te inzawm chuan ka hmangaih in in awm reng ang. Kei in ka pa thu pek te ka zawm a, a hmangaih in ka awm reng ang bawk hian. Lalpan kan Bible chang chhiar te kan zat tan mal sawm rawh se.
Pathian a thianghlim i lo ngaithlang u. Isaiah bungkua changruk atanga chang sarih thlengin, Kan tan naupang a lo piang a, fapa pekin kan awm ta a, rorelna chu a kokiah a chuang ang a, a hmingah chuan maka remruattua Pathian chaka chatuanpa remna lal an ti dawn sia, A ram a zau zel ang a, a ramah remna in tawp in tai a nei lo ang. Davida lal thutthlengah a thu ang a, dik tak leh fel taka rorel in a rawn ti nghet ang. Tun atanga kumkhua in sipai ho te Lalpa thahnem ngaihna chuan chung chu a ti ang. Hmun khat tah lo chhiar lei la, chanchin tha luka ziak, bung khat, chang sawm thum pariatna leh sawmli pangana, Tin, Marin, ngai teh, Lalpa Bawi nu ka ni, i thu ang zelin ka chungah thleng rawh se, a ti a. Chang Sawmli pangana ah, Ka nun hian Lalpa a chawi mawi e, ka thlarau pawh Michhandamtu Pathian chungah a lawm ta em em a. Kan Bible chang chhiarte Lalpa'n hmelmin sawmsak rawh se.
Tunah kan hriat tur tul leh pawimawh te puang turin kan Unit Assistant Secretary Pu Ronnie Lalianmawia i lo sawm ang.
GKP Hlawmhnu Note Unit member zawng zawng te leh online atanga he kan program lo thlirtu te zawng zawng a hmasa in tho leh Isua Krista hmingin chibai ka buk a chu. Hei Zainah hian online inkhawm te ka han buatsaih a, kum tir lamah te inkhawm te kan nei thin a, amaherawh chu kan hriat vek angin hripui avangin inkhawm te kan nei thei tawh lo a, inkhawm te pawh ka han nei ve leh mai dawn maw kan tih vangin inkhawm online a inkhawm program te kan siam thei lo a, chuvang chuan hei tunah Kum tawp dawnah Executive Committee chuan online inkhawm neih ve hrim hrim tha a ti a, chuvang chuan zainah pawh hun kan han hmang dawn a ni. Kuminah TKP ten activities tam kan nei thei lo a, amaherawh chu tih tur hrang hrang he lockdown karah te hian MTKP tih te, BLTKP te leh Kohhran inna min han tuk zawng zawng te pawh kan ti ve thei zel a, kan lawm em em a, Pathian rinchhan in kan kal zel a, Pathian chungah pawh lawmthu kan han sawi duh a. Kan unit ah lawmna tur tam tak kan neih lai in kan member tlangval la rinsang a sai lo chuan August ni sawmhnih khan chatuan ram min lo pansan ta a, pawi kan ti hle a, chhungte pawh. Kan tawrhpui em em a ni tih kha kan han tarlang tel duh bawk a. Tin, hei kum tawp dawn lampangah lawmna tur thil pakhat kan nei leh a, chutah chuan BCM Headquarters lamin a buatsaih inkhawm programme-ah te musical drama te kan han chang ve thei a, tiang te kha he hun khirh tak karah hian programme kan han nei ve leh thei te kha kan lawm em em a. Tin, Ni kan member te kan GKP member ten hei faith promise te kan la khawn ve thei zel a chutiang ah te pawh chuan thahnem ngai tak in faith promise te kan thawhkhawm thin a a lawmawm em em a ni heng kan pawisa thawhkhawm tlingkhawm atang hian kumin ah hian mi harsa te tanpui ni se kan ti a kumin ah hian tih tawh loh kan tum zet a amerawh chu hei hripui avang in harsatna tam tak Tuarte an awm tih kan hria chu vang chuan kan han thar thawh leh a, chhungkaw pariat bawr vel hi kar leh lamah hian tanpui theih kan beisei a, tin kan pawisa thawhkhawm sa bakah hian mi thahnem ngai tam takin pawisa an thawh belh bawk a, khatiang pawisa lo thawh tute zawng zawng chungah khan lawmthu kan han sawi duh bawk a ni. A tawp berah chuan he online inkhawm lo thlirtute zawng zawngin hlawkna inchan ngei kan beisei a, tin Twickapir Hmnawt Unit chuan Krismas leh Kum Thar hlim leh lawm taka inhman theihna atan duhsakna a hlan che u ni, ka lawm e.
Tunah chuan zai kan lo ngaithla anga kan Unit Executive Committee Member Tlangval Arlalruatfela i lo sawm ang.

Tlangval arla ruat fela hnenah lawmthu kan sawi a, hun chep tak karah a chanvo te tha taka rawn hlen chhuah avangin kan lawm hle ni. Tunah chuan thuchah kan lo ngaithla dawn anga kan unit president Pu Zothan Chama i lo sawm ang.
Zanina inkhuamna hun tha tak mai Pathianin in buatsaih sak a. A hmasain GKP ramhlu North Unit member zawng zawng te leh he hun online a lo chimtu zawng zawng te tho leh kan Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka buk a che u. Pathian thu ngaithlang. Mathaia bungruk chang sawmthum pathum A ram leh a felna chu zawng hmasa zawk rawh u. Tichuan chung zawng zawng chu a pek belhchhah dawn che u nia. Tlai te kha ka chhiar duh lai a ni a, a ram leh a felna chu zawng hmasa. Zawk rawh u tichuan chung zawng zawng chu a pek belh chhah dawn che u nia tih kha kan chhiar duh lai te a ni e. Tawngtai ang, Lalpa Zaninah i khawngaihna kan chang a, kan lawm em em a, i hnenah lawm thu kan sawi a, Lalpa Zanin hun te nangin min buatsaih sak hi kan lawm a, i khawngaihna kan dil a, Thlarau Thianghlim awmpuina leh chenchilhna kan mamawh a, i khawngaihna Zaninah hian kan dil a, Kan hun zawng zawng hi Lalpa nangmah min neihsak ang che, chung chu Isua Krista hming thiangin min hnenah ka rawn dil a che. Amen. Hei kan hriat angin kuminah hun harsa leh hun duhawm lo tak mai kan tawng a, kan hriat angin kumin ah hian hei chawlhni vawi Sawm li lai mai eh, Kohhran hote pawh kan inkhawm thei tawh lo a, chutiang chuan Kohhran hote a punkhawmna te, khawtlang leh Kohhran a punkhawmna ang chi zawng zawng te Coronavirus avangin eh, Pathianin min ṭhiah sak vek a, amah erawh chu keimahni kha kan pawimawhin ka hria a, zaninah hian kan thupuiah pawh Isua nen tih kha kan dah chhuak a, amah erawh chu a inmil lo hlai hlek hlek pawh awm maithei chungah pawh chuan Ngaithlatute'n ngaihthlak dan te pawhin uthiam kha ka duh a, chu chu kan tarlang hmasa bawk a ni. Sawitak ang khan hei rilruah chuan Coronavirus avangin kohhran te inkhawm thei lo te'n kan awm a, hei zan inah ngei pawh online inkhawm te a lo ngai ta a, chuvang chuanin enge mahni kha kan pawimawh in ka hria a, chuvang chuan chhungkua leh keimahni kan inhlan thar fo kha a pawimawh em em in ka hria a, a hmasa chuanin chhungkua a kan mawhphurhna te han tarang ta ila hei thalai kan nih angin chhungkua hian kan pawimawh em em a, thalai tam tak te. Kohhran leh khawtlangah kan inhmang a, chhungkua inchhungkhurah eng nge chuan biak tawng zawh lo ang chi te, nu leh pa tan pawh biak har em em ang chi te hi kan awm ni te pawh hian a hriat a, he chungah te pawh chuan hengah hemi he hun hi chhungkua a awm tam a, chhungkua a friendly taka kan awm hun kha a niin ka hria a, chu chu he hun ka hman dawn hian ka rilruah pawh a rawn lang a, chhungkua hian bul kan tan that a, biak inah te inkhawm in hun te hmang thei lo mah ila chutiang chuan in Chhungkuaah hian bul tan tha ila tih kha ka rilru ah chuan a lang lian em em a, kumin ah hian Lalpa pawh ka dawr ve a, phak ang tawk in Zoram a khawvel pawh a ni a, Pathian hnenah he Coronavirus a reh theih nan hian kan tawngtai nasa em em a, amaherawh chu a chhanna hi kan hmu mai lo va, Lalpa a tawk tawh lawm mi tih te pawhin hla te pawh an phuh a, chutiang chuan in. Kan tawngtai a, a chhanna chu kan la hmu mai lo a, hei engtikah nge he virus hian min kiansan dawn kan hre lo a, chuvang chuanin mahni awm hmunah mahni inchhungkhurah theih tawp a Pathian buk, Pathian chibai buk tura mahni kan in sacrifice kha a pawimawhin ka hria a, chuvang chuanin zaninah hian a ngaithlatu zawng zawng te a kan infuihna ni ta sela chhungkuaah bultantu chhungkua, Chhung chhungkua ah chhung inkhawm kaihruai thei tura thalai te pawh kan inbuatsaih a. Tin, nu leh pa te tan pawha chhenfak awm kan nih theih nan te, kan unau, kan u leh nau te tan pawha malsawm tlak, Malsawmna kan ni theih nan te leh a u leh nau inrem lo te pawh ka lawm thei chungah pawh chuan e u leh nau te remna hun atan te hmang ila tih kha ka duh em em a, e kuminah hian chu chu ka rilruah a lian ve em em a, e he. Hun ka hmang dawn ka tih pawh hian ah thil dang kha a lang vak thei lo a, Christmas hei kan hma lawk ah kan thleng dawn a, chung te pawh chu ah a awm tho na in ama erawh chu eh kum ina kan thil tawn eh kan la tawn ngai loh ti mai ila hei kan eh pi leh pu te pawh ina an la hriat em em loh. Kan tawng a nia chuvang chuanin chhungkuaah a tam thei ang ber a, hun hmana chhungkua a hlim taka awm ho kha a pawimawhin ka hria, he coronavirus hi a reh hunah kohhran hote pawh hlim lehlawm takin hunte kan hman thin angin kan la hmang leh thei turah te pawh ngai ila tun hun hi chu mahni leh chhungkuaah a tangkai thei ang bera awm kha a pawimawhin ka hria kha kha. A pakhatna chu ni ta se la, e sawi tak ang khanin e pahnihna chuanin fianrial kha e kan tarlang tawh zuai zuai nain kan sawi ve leh hrim hrim duh a, e quit time neih tam kha a pawimawhin ka hria a, hei zan lampang kar fiu te a ni a, e chungah chuanin Pathian umm chibai bukna hun tha hi kan ngah em em in ka hria a, e amah nena relationship tha kan neih theihna chance tha hi a ni ve in ka hria a, Amah pawl tura kan in sacrifice a, Bible chhiar leh tawngtai a amah chibai kan buk hi pawimawh tak zetin ka hria a, chumi a in pe te chu amah nena in hnaihna chance hi a sang em em a, chuvang chuanin amah nena in hnaih thei tur chuanin Enge hun kan pek amah nena leng dun thei tura hun kan pek kha a pawimawh tak zetin ka hria a, chumi tur pawh chuanin eh kan inbuatsaih kha pawimawhin ka hria a, hei tunlaiin eh a sorkarin thuchhuah a siam a order chutiang chuanin eh kan inkhar khip a, eh pawnah pawh a Aizawl khawpui chhungah ngat phei chuanin eh Marx te kan vuh a hrehawm kan ti a, kan lehlamah chuan kan zankar fir te a lo ni a, kan thaw te pawh hi a ipik ve a ni, ei intih thawvenna te pawh hi kan duh em em a, thalai te thalai kan nih angin han len khawthawn te chutiang chuanin han relax na hmun tur te kan duh a, chutiang chuan eh kan zawng thin a, amaherawhchu heng hmunah te pawh hian Pathian eh chi Baibuka worship, Khawi hmunah pawh, eng hmunah pawh ni se, Pathian chibai buk thei tura kan in pek kha a pawimawhin ka hria a, khawi hmunah pawh awm ila Amah nen, Isua Krista nen tizel thei turin in buatsaih ila tih kha ka duh a, kha kha kan tarlang tel duh bawk a. theih tawpin he a kan inkhung chhung ti mai la ah hianin Pathian dawra Pathian in a leng dun thei tura keimahni theuh kan inbuatsaih kha a pawimawhin ka hria a kha kha kan tarlang leh duh a tin a pathumna chuanin aw a tawp ber te pawh a ni ang a. chanchin tha hrilh kawngah hian coronavirus i min ti buai mah se kan phak ang tawk a, chanchin tha hrilhna kawngah hian kan pen kha a pawimawhin ka hria kha kha han tarlan ve leh ka duh a, a hmasa ah chuan hei inkhar khip ni mah ila chanchin tha hrilhna kawngah hian. Social media hmang te pawhin chanchin tha kan hril theiin ka hria a, hei FB te, IG kan tih te, WhatsApp kan tih te, chutiang chuan kan hmang thei a, heng atang hianin Lal Isua la hre lo ten Lal Isua an hriat theihna tura a hmanraw pawimawh taka kan hman hi pawimawhin ka hria a, kha kan tarlang tel duh bawk a, tin hei Mithiamten an sawi danah chuan second second thum ah hian mi pahnih zel khawvel hian thi angin an sawi a, chung chu kan dinhmun a ni a, ram lak tur a tam em em a, la Lisua Krista la hrelo te hrilhhriat kha kan tih mak maw a ni a, khawvel zawng zawngah kal ula chanchin tha hril rawh u min ti a la Lisuain chumi chu Kan tih mak maw a kan ko a nghat a ni tih te pawh kha kan hriat thar leh atana thain ka hria a theih tawp a a kan awmna hmun theuhah kan hnathawhna hmun a kan class kalna hmuna a ni em aw chungah chuan theih tawp chhuah a la li sual a hrelo tena la li su an hriat theihna tura e hma la tu Kan nih kha pawimawhin ka hria a, chungah chuan kan sawi tak anga social media kan hmang tangkai thei viau tawhin ka hria a, he hengah hian theihtawp chhuah turin kan inngen a, chu chu Lalisawina min duhdan pawh a niin ka hria a. chumi tur pawh chuan theihtawp kan chhuah kha a pawimawh takzet a ni. Aw kha kha kan sawi thei tawk ni mai se la, thawm e. Chutchah ngaihnawm tak kan ngaithla a, thlirtute zawng zawngin in lo hlawkpui ngei kan beisei ni. Tunah chuan kan hun tawp lam kan lo hnaih dawn tawh nga, a tawpna hun min hmansak turin kan Unit Vice President Rawngbawltu Vila Hlimpuia i lo sawm ang.
Pathian mah kun lo ṭung ṭai ang u. Aw Lalpa, kan Pathian duh tak nang min hmangaih em em ṭhintu Zaninah hian kan rua hmanna te tihhlawhtlinin a lo awm leh ta a. Hengte vang pawh hian i hnenah a tharin lawm thu kan rawn sawi a ni. Zaninah hian Online-in tiang hian inkhawmna kan buatsaih a ni a, i hriat leh min hmuang khan zai rawngbawlna te, thuchah hmanga rawngbawlna te, i thuchhiara rawngbawlna te kan nei a ni a. Lalpa khang rawngbawlna hrang hrang kan neih te kha. Nangma'n min neih sak la, min lo thlirtute zawng zawng tana thlarau lam malsawmna kan channa hmanrua a lo nih theihna turin nangin mal min sawm sak la tiin zaninah hian i khawngaihna kan han ngen a ni. Kohhran hote a hu hovin nangmah chibai tun hunah hian kan buk thei lo che, engtik hunah nge chibai a hu hovin kan buk leh ang che tih kan hre lo. Chutih chhung chuan i thu caah kan ngaihthlak ang khan Lalpa, keimahni mimal nun theuhah pawh hian rinawm taka nangmah vuan a, nangmah hmangaih a, Lalpa, nangmah nena leng dun nun kan neih theihna tur pawhin nangin min buatsaih leh la tih kan duh em em a, i khawngaihna kan han dil bawk a ni. Tin hei kan hma lawkah hian Lalisua Krista piancham Phaphak a lo thleng leh dawn ta. Heng te pawh hi Lalpa a hu ho vin kum dangah te chuanin hlim takin nangmah chibai bukin zaiin chutiang chuan hun kan lo hmang thin a ni. Amaherawh chu kum inah chuan chung chu a theih dawn lo a ni tih kan hria a. Mahsela Lalpa Lalisua Krista lo pian Na hi keimahni thinlung theuhah hian Lala i lo pianna hmanrua a lo nih theihna turin keini thalai rual zawng zawng te pawh hi a thara min buatsaih tur pawhin zaninah hian i khawngaihna kan han ngen tel bawk a ni. Zanina hun kan rawn hman tak zawng zawng te kha Lalpa rimtuia min neih sak la, nangman ropuina leh chawmawina chang ang che. Kan tih dik loh te, kan dil dik loh te erawh chu min ngaidam la, heng hi kan Lalpa Isua Krista hming hnenah kan rawn dil e. Amen.